Үтүө күнүнэн күндү үөрэнээччилэр! Бүгүн биһиги дьарыкпытыт лиэксикэ уонна тылдьыт диэн ааттаатыбыт. Маҥнай биһиги лиэксикэ өйдөбүлүн туһунан кэпсэтиэхпит. Лиэксикэ диэн бу биһиги кэпсэтэрбитигэр, саҥарарбытыгар эбэтэр сурукка-бичиккэ туттар тылбыт бүүс-бүтүннүүтэ лиэксикэ дэнэр, эбэтэр ону биһиги атыннык тыл баайа диэн ааттыыбыт. Төһөннөн элбэх биирдэм тыллаах да, ийэ тыл соччонон баайынан ааҕыллар Тыл баайын лексикология, нууччалыы-тэхэ лексикология диэн тыл үөрэҕин салаата анаан үөрэтэр. Бу салаа лиэксикэ сүрүн боппуруостарын сиһик систиэмэ быһыытынан чинчийэр Лиэксикэҕэ «нация тыла» диэн өйдөбүл баар, ол аата омук тылын бары араҥата бүтүннүүтэ бу өйдөбүлгэ киирэ сылдьар, холобур, кэпсэтии тыла, түөлбэ тыла эбэтэр диалект тыла диэн ааттанар уонна литературнай тыл. Ол аата саха киһитэ итини саха бүттүүн тылын барытын эбэтэр үгүс өттүн билэр, кэпсэтэригэр, суруйарыгар туттар, туһанар Дьэ, нация тылыгар киирэр бастакытынан кэпсэтии тыла. Ол аата биһиги күннээҕи олохпутугар, дьиэ кэргэн иһигэр чугус доҕоттордубутун, атастарбытын кытта олоххо-дьаһахха туттар судургу тылбыт-өспүт ааттанар. Бу ханнык баҕарар тыл төрүтэ буолар. Иккиһинэн, түөлбэ тыыл диэн өйдөбүл баар, ол аата чопчу ханнык эмэ түөлбэҕэ, ол эбэтэр улууска, нэһилиэккэ олорор дьон өйдүүр, туттар тыллара буолар. Холобур, чыыр диэн балыгы бука бары билэргит буолуо, ону сорох сиргэ муҥур диэн ааттыыллар. Онтон оҥоойу диэн тылы сорох Улуустарга Ньаалаҕай, Ньаалах диэн ааттыыллар, ол курдук, бу араас тыллары араас улуустарга сорох ардыгар араастаан ааттыыллар, ону ааттыыллар эбит «түөлбэ тыла» диэн. Маны таһынан үһүс, биир саамай сүрүн хайысха – саха литературнай тыла. Бу бэчээккэ, араадьыйаҕа, тэлэбиидэнньэҕэ уонна биллэн турар уус-уран литератураҕа, наукаҕа, араас тэрилтэҕэ туттуллар. Литературнай тыл нация тылын ордук тупсаҕай, нуормаламмыт, чочуллубут үрдүк таһыма буолар. Манна күннээҕи олоххо, кэпсэтии тылыгар сыыһа-халты туттуллар тыл-өс эбэтэр түөлбэ тыла киирбэт. Маны таһынан биһиги болҕойуохтаахпыт, тыл лиэксикэтэ норуот олоҕун-дьаһаҕын, устуоруйатын, өйүн-санаатын, култууратын барытын көрдөрөр. Ол иһин үөрэхтээхтэр этэллэр, тыл – омук култууратын мэҥэ өйдөбүнньүгэ. Маны таһынан биһиги билэбит, тыл туһунан сүрдээх элбэх өс хоһоонноро баарын. Холобура, киһи тыла – ох, санаата – батас диэн. Лиэксика өйдөбүлүгэр биһиги хатылыыбыт. Лиэксика диэн тыл баайа диэтибит. Маны таһынан тыл баайын үөрэтэр наука лексикология диэтибит. Онтон наассыйа тыла диэн өйдөбүлгэ биһиэхэ киирэр кэпсэтии тыла, түөлбэ тыла уонна литературнай тыл. Аны тылдьыт туһунан кэпсэтиэҕиҥ. Тылдьыт Тылдьыт тыл суолтатын, таба суруллуутун, онтон да атын билээри араас тылдьыты туһанарбыт, тылдьыт иһигэр киирэр уонна тылдьыт диэн ааттанар. Кини тылын олоҕо тыл диэнтэн тахсыбыт уонна тыл тула туһаныллар наука биир саамай тутаах сирдьитэ буолар, ол иһин тыл дьэт диэн ааттаммыт. Холобур, биһиэхэ бааллар быһаарыылаах тылдьыт, синоним тылдьыта, антоним тылдьыта, омоним тылдьыта, сомоҕодомох тылдьыта, тылбаас тылдьыта, холобура сахалыы нууччалыы, нууччалыы сахалыы тылдьыттар, таба суруйуу, ол аата орфография тылдьыта, онтон даҕаны атыттар. Биһиги тылдьыттарбыт бу бааллар, бу сорҕото эрэ биһиэхэ бэрилиннэ, манна эһиги көрөр курдук саха тыла урут-уруккуттан өссө сэбиэскэй Россия инниттэн тылдьыт туһунан өйдөбүллээх Сахаларга, биллэн турар, саамай биллибит тылдьыт пекарскай тылдьыта буолар. Ол курдук Эдуард Карлович Пекарскай диэн поляк киһитэ, манна ыраахтааҕы Россия саҕана Таатта сиригэр өр сылларга олорон, наһаа элбэх тылы мунньан, Кини биэс сыл устата бу сүрдээх сүҥкэн үлэтин оҥорбута, бу үлэни биһирээннэр, холобур, бу эһиэхэ хаартыскаҕа көстөрүҥ курдук, турок омуга бэйэтин тылынан «якут-дили лугаты» диэн ааттаан пекарскай тылдьытын бэйэтэ тылбаастаан турар Онтон бу биһиги саамай киэн туттуубут икки сыллааҕыта саҥардыы бэчээттэнэн бүппүт саха тылын быһаарыылаах уон биэс туомнаах улахан тылдьыта буолар. Манна биһиги туттар тылларбыт икки тылынан тылбаастанан сүнньүнэн киирдилэр уонна бу үлэ тула Бүтүн институт дьоно бүтүннүүтэ үлэлээннэр бу хас эмэ сыл устата, уонча сыл устата бу кинигэ бэчээттэннэ уонна мин санаабар бу тылдьыт, бука бары саха ыалагар хайаан даҕаны баар буолуохтаах, тоҕо диэтэххэ бу биһиги омук быһыытынан киэн туттуубут буолар. Эһиги өйдүөх тустааххыт, маннык тылдьыттар омук аайы баар буолбатахтар, холобура биһигинээҕэр Ахсааннаранан элбэх омуктарга, сорох омуктарга бу маннык тылдьыт суох сөп. Онон дьэ тылдьыт өйдөбүлүн хатылыаххайыҥ. Ол иннигэр бу интернет тылдьыттары туһунан кэпсэтиэхпит. Ол курдук биһиэхэ баар Википедия диэн истэн билэргит буолуо уонна саха тыла .ру диэн сайт. Бу Бикипиэдьийэ туһунан этэр буоллахха, манна билиҥҥи туругунан уон үс тыһыынча кэриэтэ тыл баар, уон икки тыһыынчаттан тахса араас ыстатыйа. Ол аата манна биллэр-көстөр дьоннор, сир-дойду ааттара, ханнык эрэ саха культуратыгар, литературатыгар, искусствотыгар уонна историятыгар сыһыаннаах араас интириэһинэй ыстатыйалар киирэ сылдьаллар, нууччалыы тыаха Википедия диэн энциклопедическай тылдьыт буолар. Онон манна биһиги, холобура, сүрүннээн суруйааччылары уонна кинилэр айымньыларын туһунан билээччибит. Онтон Википедия Бикипиэдьиэни таһынан өссө биһиэхэ бааллар бикитиэкэ диэн айымньылар саайтара, онно биһиги айымньылары булан көрүөхпүтүн сөп уонна маны таһынан «Биики домох» диэн эмиэ бу биики бырайыактарын чэрчитинэн саха тылыгар үһүс бырайыак саҕаламмыта иһин хас да сыл буолла, манна нууччалыыта «Вики цитатник» сахалыы кэриҥэ итиннэ киирэ сылдьар Онтон бу саха Тлатошка уруу диэҥҥэ көрөргө курдук тылбаас тылдьыта буолар. Манна холобура саха тылы сахалыы тылы суруйдаххытына кини нууччалыы ол быһаарыытын биэрэр эбэтэр нууччалыы суруйдаххытына ону төттөрүтүн сахалыы тылбааһын биэрэр. Үрдээх наадалаах, ордук биһи ханна кэрэ тылы Билбэт буоллахпытына, ону өйдөөбөт буоллахпытына, билиэхпитин баҕарар буоллахпытына, бу сайт биһиэхэ олус көмөлөһөр. Уонна ити аллараа өттүгэр көрүҥ, книги диэҥҥэ ити билигин көрдөрбүт уон биэс туомнаах саха тылын быһаарыылаах улахан тылдьыта, манна электроннай вариана киирэ сылдьар. Онон итини эмиэ биһиги туһаныахпытын сөп Онон биһиги эттибит «тылдьыт» диэн тыл суолтата, тыл суруллуута онтон да атын ааттанар. Сахалар биллэр тылдьыттара пекарскай тылдьыта, саха тылын быһаарыылаах улахан тылдьыта буолаллар. Бу биһиги национальнай киэн туттуубут. Итиэннэ сахалыы интернет тылдьыттар Википедия уонна саха тла.ру биһиги билиэхпитин баҕарар тылларбытын, өйдөбүллэрбитин биһиэхэ быһааран биэрэллэр, түргэнник буларбытыгар көмөлөһөллөр. Сөп. Дьарык түмүгүнэн кыра сорудах. Сахалыы интернет тылдьыттары Википедияны эбэтэр сахатла.ру сайты туһанан туох саҥаны билбиккитин эбэтэр бэйэҕитигэр туох саҥа арыйыыны оҥорбуккутун суруйуҥ. Ол аата мин Википедияны арыйан көрөн, ханнык эрэ, туох эрэ саҥаны билбит буоллахпына, эбэтэр сахатла.ру-га билиэхпин баҕарар тылбын суруйан, ол өйдөбүлүн, суолтатын билбит буоллахпына, ол туһунан суруйан ыытабын. Бука бары дьарык иһин махтал, кэлэр дьарыкка көрсүөххэ диэри